Tisian, llawlyfr i anifeiliaid bonheddig. Dyma hanes Siw Zhishan ar diwrnod ofnadwy pan wnaeth hi Disian! Roedd ei ffrindiau i gyd yn ymddwyn yn berffaith A dyma nhw'n troi ar Siwsi ar unwaith. Medden nhw, 'Siwsi Siân, Siwsi Siân, defnyddia hances os wyt ti'n tŷ Siân. Mae'n ddrwg gen i, atebodd Siwsi. Do'n i ddim yn gwybod fod rhaid gwneud hynny. A yna dechrau ar helynt. Dw i ddim yn gwybod, does dim syniad gan Siw. A gafodd hi wir ei magu mewn sŵ? Mae hi'n anghwrtais iawn, mae'n wir, meddai'r fuwch, ond dwi'n siŵr y gall gyrraedd safon uwch. Os gwnawn ni ei dysgu hi beth yw rheolau, Bydd hi, Siwsi Siân, ddim yn gwneud camgymeriadau. Rheol rif un yw paid â fod yn ddrewgi. Nawr, edrych yn agos ar olwg y ci. Mae hwn wedi anghofio'n llwyr am ymolchi. Mae'n fudr, mae'n frwnt, ac o, mae e'n drewi. Rhaid molchi a sebon Siwsi Siân, a brwsio dy dannedd nes eu bod nhw'n lân. Ac i sychu dy droen, defnyddia hancers, paid byth â'i rwbio ar dy lawes. Rheol rhif dau yw paid â bwyta fel mochyn. Mae'r moch yma'n llwcio. Dyn nhw'n poeni ddim. Ond ydyn nhw'n gwybod na ddylen nhw rolio lolian o gwmpas fel hyn yn eu cinio? Golcha dy ddwylo cyn bwyta dy ginio ac eistedd o'i flaen, nid sefyll ynddo. Paid â bol dagu a chofia hyn, pan wyt ti'n cnoi, cau dy geg yn dynn. Rheol rhif tri yw paid â chwerela. Dydy rhai ddim yn gwybod beth yw bod yn dda. Mae'r cathod yn wyllt, yn heullyg a chras. Mae'n gywilydd i bawb eu bod nhw mor gas. Dwed diolch bob amser ac os gwelwch yn dda, bydd bob amser yn deg a chofia, rhana, rhana, rhana. Dyna ni, meddai'r fuwch, Dyna reolau tair pêr o doethineb, fel diamantiau. Paid â drewi fel ci, na lliwcio fel mochyn, nac ymladd fel cath, fe fyddai'n iawn wedyn. Roedd y cathod a'r moch wedi gwylltio'n lân, a'i ffrindiau o ffermydd eraill ar dân. Maen nhw wedi sboilio ein gêm tynnu gelyn a'n cinio, rydyn ni ar ben ein tenyn. Maen nhw wedi gwneud i ni grio. Dwi ddim yn drewi go iawn ydw i, meddai'r ci. Nawr gwrandewch arna i, meddai Siwsi Sian. Mae eich ffrindiau i gyd wedi gwylltio'n lân. Ydych wedi brifo'u teimladau i gyd, fe dorrwch i'r reol bwysicach y byd, y reol aur yw, Gwna i eraill da ti, fel yr wyt am i eraill wneud i ti. Hynny yw, rhaid bod yn garedig, meddai Sue, a pheidio â'u brifo'u teimladau nhw. Pan dwedsoch wrth bawb mod i'n drewi, ro'n i'n teimlo'n ofnadwy o ych a fi, meddai'r ci. O, dia, meddai'r dafad. Roedden ni allan o lle yn dweud wrth y ci mai hen drewg i oedd e. Ond falle y gallen ni awgrymu'n dawel ei fod yn ymolchi â sebon o thywel. Mae pobl weithiau'n dysgu am ddwyn, meddai Siwsi. Os ydych chi'n ddwyn, rhaid chi'n gas i fi a rhaid i chi gofio na trwy fwlio mae ngael i fihafio. Daria, meddai'r ceffil, all neb fyth orfodi'r moch i newid, ond o ymddwyn yn gwrtais, a thrio'i helpu, Fe wnaen nhw ei dilyn ni a dysgu. Os ydych chi'n glên, meddai Siw, credwch fi, fe fydd pobl eraill yn glên wrthych chi. Meddai'r cathod, fe dorroch chi'n rhaff ni, ynddo nawr nawn ni ddim siarad i chi am byth mwy. O, jiw, meddai'r afr, fe wnaethon ni gam. Ond rhai od iawn yw'r cathod, o'n i ddim pam, ond o ddweud sori ac mae'n ddrwg gyda ni, fe allwn ni fod yn ffrindiau â chi. Wedi hynny, daeth pawb yn fwy bonheddig, a thrin ei ffrindiau yn garedig. Y moch yn yfed te o gwpan, y ci yn ymolchi â dŵr a sebon, a'r cathod yn dawnsio'n wên i gyd, yn rhoi blodau hardd i bawb yn y byd. Fe rodden nhw flodau i Siwsi Sian, ac roedd hi bron iawn. A the Sian. Ond meddai'r ci, dyma hancer Siw, fyddwch chi byth yn dweud iddi dod o'r sŵ.